Ɛnna mede akyɛw pa no brɛ wo. Mebɛpo akyɛw. Wobɛkae from 2000 and uh, yeah, 10. Yeah.
That was 2011.
2011 actually. Time a na woyɛ adwuma wɔ ɛyɛ Asempa FM. Yeah.
Ɛkɔsi sɛn.
Yeah.
Wobɛkae sɛ me ne woyɛ aka bɛyɛ 5 years. Yeah. because of akufo ado. well me me ne saa time me ne obi di nkɔmɔ kaa sɛ menim ade koraa ma yɛ but you, you decided not to talk to me. ɛɛ eh, me ne akufo ado nti yɛyɛ aka five years na ɛnɛ mede ho akyɛw pa ɛɛma wo sɛ menim deɛ na woahunu Enti a na wɔmpɛ ne leadership. Na yɛbɛn nipa no a yɛdii n'akyi na yɛbaa ɛyɛ media mu a yɛtee aseɛ yie no. I think sɛ yɛtumi ɛsesa mmerɛ ɛkɔ n'akyi a anka ebi a time a yɛyɛ aka no ka yɛpepa firi history mu. You see, sɛ ɔman wei bɛkɔ so a A certain family in this country needs to be chased away from this country. Tienie pa. Because problem biya ye famu wo my way mu biya na sa family, just one single family ana di atum. Ofa baby tisa Singapore. Lee Kuan Yew. Decision a Lee Kuan Yew taking 60 years ago. Ɛho mfasoɔ ana Singapore for ɛbenefit ni. wofa malaysia decision a wɔn taking no sixty seventy years ago ɛho mfasoɔ ana malaysia ɛbenefit ne yi wofa china kyɛmama wo a wɔ develop a seventy year development plan ɛma ɛyɛ china every chairman of china including Xi Jinping ɛfa so no, decision a wɔn take in sixty seventy years ago ɛho nfasodeɛ ana wɔn ɛte so abɛni decision bɛ na wɔn take in decision a wɔn take in ne sɛ sɛ woyɛ ɔman na wadwene mu da hɔ na sɛ wofiri ɛyɛ colonialism mu na ɛba the first thing a wobɛdwene ho nyɛ yɛn nkyɛ yɛn mu ɛnyɛ opposing me na ɛopposing na opposing sɛ mo nya ate aseɛ sɛ. Development of a nation needs unity. Yɛn movie for ɛdɛ na mbɛduru baabi a deɛ mbɛsɛ mo a mo yɛ mo ho biara no. But the first thing is unitary state. Yɛn movie forward. Saa time na Akufo Addo nana baako yɛ ɔmo sɛ deɛ ndeɛ dankwa yɛ fɛn sɛ. JB Dankwa. ne wɔne Queen Elizabeth mu akɔtena ɛyɛ wɔne Queen Elizabeth mu akɔtena number ten Downing Street ɛɛ wode etie wɔne Queen Elizabeth mu akɔtena number ten Downing Street amia de wɔn abusuafoɔ akɔ sukuu wɔ hɔ ama wɔn no Queen Elizabeth na abusuafoɔ na atua saa nkurɔfoɔ yi sukuu fees including kabiɔkyerɛ daako ne asante bedi atom etu ahwɛ kurom a wɔn behave so wɔn yɛ more British than even Queen Elizabeth. nti wɔn bɛ tena tv so ano akyea ne to na waka ne nan ato so jb da nkwa so wɔn mma kwan ma akufo ayi ɛkwame nkrumah develop ɔman ghana da ɛde na mu a ɛmom kɔhyɛ kotoka ne kwasi ama nkɔ afiri fa akyi ɛde bɛtu kwame nkrumah ɛho nsunsuansoɔ saa divide and rule yɛnkyɛm wei mɛgyina ha wei nyɛ sei yɛnkyɛm wei mɛgyina wei nyɛ sei wɔn ba no ma capture state is a state capture now yɛnya buzi a yɛnya eh, yɛfrɛ sɛ eh, kufado papa eduada kufado wɔn ba bɛyɛ the same wɔn ba yɛn na nigeriafoɔ yɛn ne wɔn ɛte sɛbisɛbi o ne papa mu wɔn na ɛde ɛyɛ nigeriafoɔ ne ghanafoɔ ntɔkwa ɛbaayɛ alliance compliance order.